Padîşah rojekî gazî wezîrê xwe kir û jê pirs kir got, Wezîrê min, xwendin girîng e yan jî cibiliyet girîng e, xuyê însan e, tebîeta însan e? Wezîr got, Paşayê min got cibiliyet muhîm e. Xwendin ji xwe kes nikare bibêje ne baş e. Di jiyana mirov de tişta herî qenc ji xwe xwendin e lê belê xwendin û Tebîet, xulqiyet gava bikeve ber hev, xulqiyet ji xwendinê pêştir e. Ew tu car nayê guhartin. Padîşah li ser vê gotina wezîr Gazî çend heb mirovê zane kir û ji wan re got, Got ez dixwazim zanîna wezîrê xwe li dar bixim. Bira fehm bike ku gotina wî ne rast e. Lewra li gorî zanîna min xwendin ji cibiliyet û ji Tebîetê pêştir e û muhîmtir e. Eval mirova go, Paşayê me, tu çi ferman bikî em amadeyê emrê te ne. Padîşah go, Hûnê pisîkekî bibin hîn bikin, li ser destê xwe bira sifrê li ber me bigerêne. Hûn dikarin vê xizmetê pêk bînin? Eval mirova gotin, Belê em dikarin. Bi hînkirinê tiştekî çê nebe tune. Însan bi gotinê Dar bi verotinê çêdibe. Em dikarin wî hîn bikin û sifrê li ser destê xwe wê bibe bînin ji we re pêşkêş û diyarî bike. Paşa gotin vê xizmetê dikarin di nava çend meha de pêk bînin, gotin şeş meh. Got baş e. Şeş meha miseade ji we re herin vê pisîkê hîn bikin û bira karibe sifrê ser destê xwe li ber me bibîne û wê serwîsê bike. Piştî Şeş meh qediya pisîk ji dil jî hîn bû yanî dikaribû wê sifrê li ser destê xwe li ber wan bigerê. Paşa Gazî milet kir ji der û dorê tev civandin û Gazî wezîrê xwe jî. Wezîr jî beriya bê dîvana padîşa haya wî ji meselê heye zani wê jê ra çi bibêje û zani wê çi bê pêşiya wî ji bona şermezar nebe di dîvana padîşa da ji berê va haziriya xwe kiribû. Dema hatin dîwana padîşa û padîşa got ka bişênin ew pisîk bira ji me re çayê bîne ser tepsiyê. Her kes xwe re bira lê temaşe bike ka hînkirin muhîm e yan tebîet û cibiliyet muhîm e. Pisîka ku şeş meha hatiye hînkirin Tepsî da ser destê xwe û çeydana çayê, çaya qaçax û şûşe û şekir li serê hêdî hêdî di ber wan wezîra da, di ber wan mirova da çaya xwe gerand. Hat hindava wezîr paşa car din gazî kirê, got, Wezîrê min! Ka bibêje, xwendin muhîm e yan tebîet muhîm e? Ka ji xwe re lêbirêne, ev pisîka ha çawa tebîetê wê hat guhartin bi xwendinê, tu dibînî ev e çi xizmetkî dike? Dema wisa got û wezîr mişkek bi xwe re anîbû mişk. Ew mişk ji berîka xwe derxist û berde erdê. Pisîk çawa ku çav bi wî mişkî ket sifra çayê tevlî şekir û şûşe û berdaxa girt û li firand û li pey wî mişkî kir. Li pey mişk ket ka nagir û naxwe. Her kenek bi wezîr ket. Got paşa ê min xwe aciz neke. Got tebîeta mirov çi be ew bi xwendinê jî nayê guhartin. Eslê mirov çi bi miro tê ser eslê xwe. Ne şeş mi şeş sala tu bînî tu wê pisîkê hîn bikî dîsa jî gava çav bi mişk bikevi ev xwedî aqîbeta wî ev e. Paşa got rast bêjî. Meca gelî birana. Tebîeta mirov çi bi ev tu ca nayê guhartin. Bi ilm û zanînê bi çand û hunerê ev tişt ji mirov naçin. Xulqiyet muhîm e, tebîet muhîm e. Çawa ku. Li ser kevirekî hinek ax hebe, dibe ku şînayiyek li serê şîn bê. Lê dema ku ew xwelî ser kevir çû, dîsa kevirê rût der tê holê. Xwendin ha ew xweliya li ser wî kevirî ye. Mirov dikare bi xwendinê tebîeta xwe veşêre. Lê dema ew xwelî ser kevir çû, Dîsa tebîeta mirov dertê holê û başî be başî, xerabî be xerabî tê dîtin. Ew kesê tebîeta wî pîs be, dema keys pê bikeve mîna vê pisîkê ji bona mişkekî dev ji wê îlmê xwe, ji wê hunera xwe berda, ha ew mirovê wisa xayîn û bêbext ji bona menfeeta xwe dikarin welatekî sax bidin agir. Dikarin miletê xwe tevî bifroşin û dikarin bi seda însana bidin kuştin, lewra tebîeta wî wê dixwaze. Tewsiya min li we ew e, li qirewata kesî nenêrin, li bedlê cilê wan nerênin û li çekê wan, taximê wan nenêrin, bi wan neyên xapandin. Mirovê pîs ji xwe pîs e, ji xulqiyeta xwe pîs e. Haya we bira ji vê hebe bes e.